आई बतरा गौआ के ओरी ओरी ओरी ए बतरा गौआ के ओरी मिलबो हम तोरा से चोरी चोरी मिलबो हम तोरा से चोरी चोरी देखियो बाप रे बाप कते नीक रील बना लेलिए जखने इंस्टाग्राम फेसबुक पर छोड़बे ना यूट्यूब पर कि बुझियो रातो रात अहाँ वायरल भऽ जेबै हमरा तऽ बनबै छी अहाँ से हम बियाह केली कथी ला पता ये कथी ला? हाइट के अहाँ छोट छियै कियाकि छोट खुट्टी के जे मौगी रहै छै मर्दावा रहै छै तुरंते ओकर रील वायरल भऽ जाइ छै ताहि दुआरे अहाँके वायरल करे लेल हम अहाँ से बियाह केली जे अहाँ स्टार बनि जेबै ने तऽ अहाँके संगे संग हमहूँ स्टार बनि जेबै कते नीक सोच छलै हाँ अच्छा एकरा पोस्ट कर दै छै दोसर गाना पर करू की बढ़िया से करू

देखियो यो रील कते निक बने ए एके दिन क्या पोस्ट करबे एकरा ड्राफ्ट में सेव क के रखबे हां और रोजाना सुबह शाम एगो के वीडियो छोड़बे हां दोसर गाना पर दोसर गाना ये आंख में कजरा लगा का केस में गजरा लगा का आंख में कजरा लगा का केस में गजरा लगा का नहीं जो गरीबी झूली गिरा का अछौरा सबके दीवाना बना का देखियो देखियो ओइसे नीक ई रील बनले देखे छियै लेकिन अहाँ गाना बीच बीच के लगबै छी।
ए गाना तऽ तेहन तेहन ट्रेंडिंग सॉन्ग लगबै छै जाहि पर तुरंते वायरल भऽ जेतै देखियो काल्हि परसू में भऽ जेबै ए हमरा तऽ बुझा राता राती वायरल भऽ जेबै काल्हि परसू के किया बात करै छियै अच्छा। राता राती वायरल भऽ जेबै कोनो बात नहि छै तब तऽ पैसा खर्च भेलै ने हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, सही बात कहै छियै सही बात कहै छियै लग- देखियौ देखियौ जते रील बनेलियै हँ सबके व्यू बढ़िया जा रहल है देखियो हम त कहै छलियै हम रील्स बनबै छी लेकिन हमर व्यूज जेतै कि नै जेतै जेतै केना जेतै जेतै जेतै सबरा देखियो ऊपर वाला कहै छै मेहनत करे की मेहनत करो फल के चिंता मत करो मेहनत करबे त फल एक नै घुम देबे करबे चलू नाचू नाचू नाचू मुस्कान में यहाँ के जादू कोनो छुपल दिल भ गेलै दीवाना जहिया सा नैना लड़ल मुस्कान में यहाँ के देखियो बाप रे आई बाप कत्ता के साटा छी से कहबै हाँ देखियो देखियो कत्ता के साटा रहते आँय? हम सब कोनो प्रोग्राम करे वाला छियै ये प्रोग्राम करे वाली है एकटा काज ई मौगी करै छी ने दूरा दरवाजा के ई मनसा करै छी आ ये हम असगर सब किछ करिए अहाँ सब दुनू प्राणी इएह करबै काल्हि धरि ने भनसा करै छी ने भात करै छी खाइ छी पियै छी आ भरि दिन मोबाइल लऽ के रील जे बनबैत रहै छी इम्हर उम्हर आँय? हँ खूब की

कोई आगे बढ़ल तो ओकरा देख के खुशी भेल एक कहल जे कोई आगे बढ़ल तो टांग पकड़ के ओकरा खींचलक से है कनी भोछिया हाँ छोड़ कोई केतबो कुछ करते लेकिन अपना सबके काज छोड़े के नहीं है। रील हमेशा बनाते रहबे
चल उठा गेल छी आराम करै छी आउ आउ दुनू प्राणी दिव्या हाँ टाटा तोहर बाबा जे गेले झाड़ा फिरे ला कलकतिया गाछी में हाँ आ गीदड़ जे है काट लेलके ओकरा गाड़ पर से घाव ठीक भेलौ कि नहीं दादा के भए चले आ ट्रेन भऽ जाइ छै आरे तोरी के बुझला हाँ ठीक भए गेलै फेर भऽ गेलै हाँ हमरा बुझाइए जे दवाई बीरो जे खाइ हौ ना आइ कोना आतर बातर सब्जी साग खा लेब तें दुआरे फुफना जाइ छै घाव। आया चीनी वाला चाय पिए छै अरे तरी आ दो- आलू डोबी के डोबसी बने छै भैंसी के दूध के कहीं नहीं चाय पिए ले उतारो घाव के फुफना देते वएह दूध दो जे बनबै लए ने बुढ़वा बाबा मर ओ वएह दो जे दूध बनबै लए आब हम कतऽ छै ओ दए दे दूध आनबै अपने से मलहम लगा दिए बाबू आहा अखनी खाना नहीं खाएब हम चूड़ा फाँकि कऽ हम आयल रही एक घंटा पहिले खाना हम तीन बजे साँझमे खायब जाओ अखनी अखनी जाओ खाना तीन बजे की हिनका तेरह बजे भी नहीं भेटा वाला छी जा बुझलन से केना कह से केना कह हाँ?
एकटा बात कर तू कोनो खैते खैते मरि जतै कोनो खैते खैते मरि जतै हाँ रे की भऽ गेल एते टाइम अहाँके की भऽ गेल की भऽ गेलै बाजू ना मुंह किया फूले ना छिका एना तमसा के किया हिनका बोले धुन हिनका किछो नहीं कर दै छै बेटा ओतऽ से फोन कर छै मा- अथी बाबू के किछो नहीं कर दिए बैसल खाइ छथि ना घर गाम घुमै छथिन ना हाँ। किछो कर दै छी हिनका से तो कोनो कुछ ने कहै छी हम घर करै छी बन करै छी माल रे जाल रे सब किछु हम अपने करै छी ना असगर हां हां ऊ मौगी जे छै भुटिया कोनो से काम तो नहीं छै।
हाँ, तऽ मानै छी ओ भुटिया छी ओ भातके टोकना लऽ के उलटि जाइ छै लेकिन बेटा तऽ हिनकर चंगर चलि जाइ छै मंगला हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तऽ कमातै घोटै दिन तऽ कते दिन कते दिन हमर साइड उच्च कठवा तऽ भरि दिन घरमे घुसियाल रहै भुटिया के ओतबे संगे। नहि बाबू आया पर आब दुनू की करै छै अपन वाला शर्ट पैंट पहिरा के मौगी के हाँ। आ रील बनबै छै रील? मोबाइल में वीडियो
वीडियो बना की करतै हाँ हम जे कहलियै कि काम काज करब तऽ भर पेट खाय आ ई वीडियो बनेला से की होइए हमरा की कहै छै वायरल होबै वायरल भाय होतै हाँ ताकि दुनिया स्टार भऽ जेबै हम पाइ कमबै हमरा जकाँ कोनो नहि हम भीन भऽ जेबै पोछियो हम चल जा दिल्ली।
आइ आइए आइ तक यहाँ जे

ले रील बनबै छी रील हाँ?
स्टार बनतै स्टार बाबू हमर बड़की पुतौ नहीं है आय ते कोई घर में कोई देखल के ससुर भाई सुर आय ते एकरा के पोस्टे एकरा के सोशल मीडिया पर देखते पोस्टे एकरा त देखे छै जखने निकले छै बाजार हाट में कि 10 के छोरा मर्दवा भीड़ लग जाए

टबर टबर बजे हाथ काम काज कर ला दे में घुना थी रह ले आ रील पर वीडियो बना से की होई ओ वायरल होते फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब ई सब पर डाले छिए ना त वायरल होते हमर कनिया ओइसे रुपया कमेबे कमा ले रुपया कमाई हां इंस्टाग्राम की भेले इंस्टाग्राम ना एगो हाँ।
व्यवसाय छै जे पर रील बनावे जेना टिक्की सुनले रहती टिकटॉक हाँ टिकरी छठ पूजा में बनै है आय टिकरी नहीं बाबू टिकटॉक छले एकटा तो बंद भ गेले ओ। तहिना एकटा इंस्टाग्राम छी हाँ हाँ ये फेस फूस ऊ तो महाघटिया चीज छी झगड़ लगाउन चीज छी देखै छियै हम पुतौ की कहै है ओइ हाँ? फेसबुक से बाबू फेस फूस पर तोरा कुछो नहि करे के हौ बाबू बाबू फेसबुक से नहीं होय छै फेसबुक फेसबुक ओइ फेसबुक।
फेसबुक के काज छै ककरो बेटी के उधार देनाइ ककरो बहिन के कोनो छौड़ा से भेंट करा देनाइ ककरो मौगी ककरो से भेंट कऽ लेनाइ ककरो मनसा ककरो ले बाप रे बाप कहे नहीं है फेसबुक खराब नहीं है इन लोग खराब है देख छौड़ा ई काज न होय के चाही हमरा कुल में दाग नहीं लगे के चाही बुझला कि ना एमे बुझला दाग लगे के कुल नहीं तो में। घर से तुम पानी निकाल दो बाहर ए, हम तो कहै छी, हे दाता दिन क सवा रुपैया के तोरा बतासा चढ़बो मिश्री

हां का बना रील में बिजी रह छै बेचारी घर का अकेले काट करत आ रह जब तक ना उतारली कि सब सत्कार के दुनु परानी खा बाबू। के छोड़ खेल में तो की कर बाबू तू ही कहता ई छोट खुटी जेकरा बुते कोनो काज ना, होता किछु बाल्टी नहीं। में पानी नहीं उठाई है का हाँ।
भात ने पसबे आवे तो ओ। मसाला ने पीसे आवे रोटी बेले तो बेला लके गुरे के जाए एकरा बुते होता कोनो काम ये कोनो काम जे घर में नहीं करता तेका तुलसी के बगल में बैठा दिए हां कन्या भोरे उठ के जे पूजा करे तुलसी में

सही बात कहै छियै फेर एकटा रील बना लै छी की अरे 24 घंटा घूंघट में आमा जी हमरा अपना मॉडल जो के कनिया है इतना शासन साहब ना सासुर भसुर के आगे पर्दा में हम हूँ नुकाई काहे नुकाई काहे खाई अपना मर्दा के कमाई ला जाई काहे खाई अपना सैया के कमाई ला जाई काहे
जेकरा जे करे के करे दियो हाँ। बुझलिए कोई देख पड़ोसी जेल में नहीं ते अगल बगल के लोग जरते आ घर के लोग जरते अपना सब के जे काम में लागल छे जे करत रहो की खा दे में एकरा सब का बाप रे उड़हर जेते उड़हर जेते करे छे दूर हमरा सब का देख के शौक से हता कोन हाई ते एकरा सब के जलन होई की चलो चल चल जाई दियो ए घर में कहां घुस गेलिए काली के जब दिल्ली त जामा टिकट कटल है का हमारा सरिया ना के हिला छे त निकलू ना

अबै छियै तीन बजे के बस धऽ देबै जा दियौ, जा दियौ।
जा दियौ, आउ दुनू प्राणी बढ़िया से रील बनेबै।